rwakaratidzwa kunani. Haleluya. Amen. Hanzi ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa uye ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kuna aniko kureva kuti nhau iyi yakanga yataurwa kubva kumavambo uye ruoko rwaJehovha rwakazoratidzwa kuna ani. Haleluya. Verse 2. Nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro So, somudzi unobuda pavhu rakaoma haleluya Amen. ndijesu ari kutaurwa nezvake hanzi wakamera sebukira nyoro semudzi unomera pavhu rakaoma pandakaverenga vhesi iyi ndakatarisa mhandara mariya riri ivhu rakaoma nekuti rakanga riri gombo rakanga risiri gura rakamborimwa akanga ari mhandara achifananidzwa nevhu rakaoma saka chakanga chiri chiporofita chekutaura pamusoro pamariya uyo akazobereka jesu haleluya somudzi unobuda pavhu rakaoma Haane chimiro kana muvambo kana tichimuona. Haleluya. Zviri kunzi Ishe Jesu akanga asina chimiro kana mavambo kana nenhoroondo nemhaka yekuti Josefa akanga achitonzi aive kapenda. Maria akanga hatizivi nhoroondo yake haina kutombotaurwa kuti akanga achiita nezvei. Saka pakutarisika kwevanhu venyama nemeso enyama akanga asina chimiro. Haleluya. Amen. haanokunaka kuti tumude. Wakazvidzwa nokurashwa navanhu, munhu wokurwadziwa. Haleluya. Hanzi haana kunaka kuti angadiwa, akazvidzwa nekuraswa nevanhu. Ndinorangarira panhoroondo yake achitombotsvinyirwa achinzi pane chakanaka here chingabva Bhetirehema, hapana chakanaka chingabvako. Neimwe nzira vakanga vachimhura nyange nemusha waakanga aberekwa. Haleluya. wakazvidzwa nokurashwa navanhu munhu wokurwadziwa wakaziva urwere somunhu unowanzirwa navanhu zviso zvavo wakazvidzwa nesu hatina kumukudza vhesi 4 zvirokwazvo Wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu, asi isu takati watakatambudzwa sorry asi isu takati wakatambudzwa wakarobwa namwari nokumumanikidzwa Haleluya. Hanzi zvirokwazvo wakatakura matenda edu nekumanikidzwa. Asi isu savanhu manje nekuona ndinoona vari vafarisi vaya manje vakuti arohwa naMwari nekumanikidzwa nemhaka yekusaziva kuti akanga achitofira zvivi zvevanhu. Haleluya. Asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu. Wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake. Takaporeswa namavanga ake. Verse 6. Isu tose takanga takarashika samakwai. Takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake. Asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. haleluya hanzi takanga takarasika samakwai zviro kwazvo wakatakura kuipa kwedu akatakura zvivi zvedu mhaka yezvivi zvedu yakaturikwa pamusoro pake takanga tisingakodzeri kuva vadyi venhaka pamwe chete nakristu takanga tisingafaniri kunge takaungana pano takanga tisingafaniri kuti timunamate asiwo paakaroverwawo pamuchinjikwa nekuda kwezvivi zvedu yedu nesuwo marombe takapinda ipapo nesuwo rudzi rwakanga rwoka rusingatariswi takakwanisa kupinda nemhaka yeiko nekuti pakaita nyasha pakaita mumwe akarwadziwa uye akatakura kurwadziwa kwako uye akati panzvimbo yekuti iwe unga une vanga iye akaita vanga panzvimbo yekuti iwe unga une ronda iye akaita ronda haleluya wakamanikidzwa kunyange zvakadaro wakazvininipisa akasashamisa aka, aka muromo wake segwayana rinoiswa kundobayiwa uye segwai risingachemi pamberi pavavevuri varo saizvozvo haana kushamisa muromo wake vhesi 8 wakabviswa pakumanikidzwa nokutongwa Kana vari vezero rake, ndianiko pakati pavo wakarangarira kuti wakagurwa akabviswa panyika yavapenyu? Wakarobwa nokuda kwokudarika kwavanhu vangu. Vhesi 9 Vakamupa bwiro rake pamwe chete nevakaipa, akafa nomufumi pakufa kwake, kunyange asina kuita chisakarurama. kunyengera kusina kuwanikwa mumuromo make amen haleluya inai kuna two kings anosvika pa six haleluya pano pataurwa kunzi nyango dai akamanikidzwa rufu rwaakafa rwakanga ruchirwadza asi haana kukwanisa kushamisa muromo wake segwai rinoenda kunourayiwa ndofunga hwai haicheme vakambouraya hwai unonge iuraya yakanyarara kusvika yafa Zvino zvinonzi zvakaita mambo Jesu segwai rinoenda kumuveuri waro, haana kukwanisa kushamisa muromo. Anzi akagoverwa bwiro bwake pamwe chete nembavha tinozvirangarira pazvinotaurwa pamuchinjikwa chejesu akarembedzwa pamwe chete nembavha zvakanga zvisingafaniri kwaari iye akanga asina mhaka yaikodzera kurembera asi akarembedzwa pamwe chete nemakororo akanga ane mhaka yaikodzera rufu ameni Two kings.

Verse 1 Zvino vaMoabhi vakamukira vaIsraeri shure kwokufa kwaAhabhi. Zvino Ahazia wakanga awira pasi napahwindi yekamuri yake yokumusoro yaiva paSamaria, akarwara akatuma paJerusarema. Sorry, ndanga ndaenda kumusoro, ndichatangidzisa. akarwara akatuma nhume akati kwavari kwa endai mundobvunza bhaari zebhupi mwari weekroni kana ndichapora pakurwara uku asi mutumwa wajehovha akati kuna eriya mutishipi simuka undosangana nenhume dzamambo wesamariya uti kwavari Asi hapana Mwari here pakati paIsraeri? Zvamunondobvunza Bhaari Zebhubhi, mwari weEkironi. Naizvozvo zvanzi naJehovha, Haungaburukizve pamubhedha wawakirwa, asi zvirokwazvo uchafa. Eriya akabva. Vhesi 5 Ipapo nhume dzakadzokera kwaari, iye akati kwavari, Mambo. Sorry. Rakati dzimike ndijaya. Ipapo nhume dzakadzokera kwaari, iye akati kwavari, madzokereiko? Ivo vakati kwaari Mumwe murume wakauya akasongana nesu akati kwatiri, Endai, dzokerai kuna mambo wakakutumai, muti kwaari, Zvanzi naJehovha, asi hapana Mwari here pakati paIsraeri zvawotuma vanhu kundobvunza paari sebhubhi mwari weekironi naizvozvo haungaburukizve pamubhedha wawakwira asi zvirokwazvo uchafa Amen. Haleluya. Haleluya chechi yaJesu. Amen. Pano pari kutaurwa nyaya yemurume anonzi Ahaziya anova mwana waahabhi uya watambonzwa aive nemudzimai ainzi isabheri ndoda kuti mupabate ipapo ahaziya akaona zvakaitirwa baba vake namwari wechokwadi akaona zvakanga zvaitirwa nyangwe namai vake simba ramwari mupenyu akanga achiriziva kwete kuti akanga asingazivi zvese zvakaitika mumeso make achiona nekuti ndinotobhilivha kuti akanga akura akanga asiri mwana mudiki asi ndoda kuti uone chivindi chake manje aaziva nesimba rese ramwari rawakaziva neminana yese yawakaona yajehovha asi akaita chivindi chekutuma nhume kuti endai munobvunza bhaari zebhupi mwari weekironi ari kunonzwa kuna mwari jehovha uye ari kunzi mwari weekironi kana ndichazoporasve iko bedzi kudonha kwaakaita pahwindo kwaifanira kumuratidza kuti kuna mwari asi arere zvakare ipapo ndoda kuti uone nhubu munhu asinga goni kuti ashanduke zvaakaita mai nababa vako vakarohwa wakatarisa vaprofita vakaurawa wakatarisa vakaparabata iwe pamusoro pazvo wakadonha nepahwindo ukakuvara uvete ndo paunosimba murume mukuru kutuma nhume kuti endai munobvunza chimwari chauri kuziva chakatadza pagomo rekamere kuburutsa moto zvinonzi mwari nekuti meso ajehovha ari pese pese vakazviona vakazviziva vakatuma mutumwa wavo vakati mhanya kuna eriya munhu wangu unomutaurira kuti aende kunosangana nevatumwa angovabvunza mubvunzo chete usataura zvakawanda kwaari ndoda kuti ungonomubvunza bedzi nekuti ndinoziva kuti anozviziva kuti mwari aripo nekuti ndinoziva kuti mabasa angu anoshamisa ese anomaziva saka ndoda kuti ungonomubvunza kuti hapachina here mwari pakati paisraeri zvawotsunga mwoyo kusungisa varume vakuru manyatera kuti mhanyai kwaekironi munobvunza bhaari zebhuki kana ndichazopora kubva musangano uchitanga paingoparidzwa munhu ngaatye jehovha asiye zvakaipa munhu ngaaruramise nzira dzake munhu adiniko munhu adiniko tiri pano simba ramwari tichiriona mabasa makuru achiitika kwete kutanga nhasi asi nemisi yekumashure hatina kutanga kuzviona nhasi mwari achiita mabasa ake anoshamisa asi ndopaunoona mumwe achitsunga mwoyo apa pano abva pano kuzonyengetera mwari mwari ari kumuziva wanga uri pano wakazvivharira anodzokera adzokera kuguta kwake unomuona zvachiverevedza kuinda kunobvunza svikiro rinosvikira hameno ndikati chiko n'anga kunobvunza kuti bhizinesi rangu richazofamba here kana kuti zvakati zvangu zvichazoita here mwana wangu achazoroorwa here hapachina mwari here pakati pedu zvawatsunga mwoyo mudikani kunonyura mudziva mumanjuzu muchida kutsvaka kubvunza kuti zviri kufamba seiko hapachina mwari here pakati pedu zvawatsunga mwoyo mudikani kuita mba magodobori kuti zvirokwazvo uita kunopumhwa nemuswe handizi kuti musi wawechiwo anomurisana asi mwari manherano vari kuti hapachina here mwari pakati penyu apa hapachina mwari here mufoundation of faith ministry muno zvawatsunga mwoyo tiri kuona madziva kwatinogara uku makarasirwa maraisi mumwe musi ndakatsamwa ndamukira kunowacha kuona dziva rese rakazara raisi namamindi

dambudziko rataita tine makristu asingagamuchiri urwere asingagamuchiri nguva dzakaoma asingagamuchiri kuoma kwezvinhu sezvakaita murume uyo akanga avete panhovo haana kuita peshensi yekuti aihwa hapana chinhu chiri pemanenti pasi pezuva isjustefes zvinopfuura ndopinda mune chimwe chikamu asi mwari wakati zviro kwazvo hauchaburukipo nechikonzero chekuti waenda kunobvunza bhari zepo pawakavata watovatake kupedzisira ende tsoka yako haichatsiki pasi futi chenjera mudikani kugurwa panyika yevapenyu nekuda kwechivi nekuda kwekusateerera mwari nekuda kwechifeve chekufeva nevamwe vamwari ndinochifananidza nekuti ufeve nekuti sine murume mumwe chete anova jesu kristu uyo watakagamuchira tikatenda kwaari namwari baba namweya mutsvene kozvino iwe paari zebhupi uyu wawakuenda uchinopfugamira oyi murume wako uyu achati kudiniko nazvo hanzi zviro kwazvo uchaburukipo ende uchafa ende shoko ramwari ndi ameni kana rati uchafa ende unofa kufeva nevamwe vamwari kunourayisa Kufeva nevamwe vamwari kunokuvadzisa. Iwe unoti njuzu wakamboiona iwe, unaiziva iwe kuti yakaita sei? Yaunoinda nayo kunoti unokanda raisi, yaunoinda nayo kuti unoisa maswitsi imomo, ingaita simba kudarika ramwari iwe. Wakamboinzwa yakanyorwa mubhaibheri iwe, wakamboverenga nezvayo kana pairi tipesai mama tipesai tipesai tisanyengedzwa nezvenyika ino vadikani nekuda kwezvinhu zvinopfuura tisateta nhamo vadikani tisateta kutambudzika vadikani tisateta kushungurudzika vadikani tisateta kuomerwa vadikani hapana chinhu chiri pemanendi pasi pezu Jehovha vakuti situation yauri kurarama pane umwe akatombopinda nemairi parizobva ati hapana chitsva pasi pezuva zvinhu zvese zvaunoona zvakatombovapo kana akatombozvirarama asi akazvikunda amen taneta gore negore tinouya kumusangano ha Jesu ngatibatsire. Tinouya kumusangano tonyepedzera kunge tapinda mumweya, tonyepedzera kunge tapona. Vaparidzi vari kuparidza, vashumiri vachishumira, madhilivharenzi achiitika, zvese zvinoita zvichiitika. Asi kamwari ako kabhaari zebhu pako, seiko usiri kuda kukasiya? Seiko usiri kusiya kamwari kakwako? Haubviseiko kubva nechina uchirodzwa wese ari kusvika pano ari kutaura regedza chakaipa handina kumbonzwa muparidzi akakurudzira chakaipa wese aimira pano aitaura nezvekuipa kwechivi asi iwe haubvi sei mwoyo wako akasindimara seiko mwoyo wako akasindimara seiko iwe ahaziya watsunga mwoyo zveshuwa kuti usarudze kufa nekuda kwokusabvunza munhu wamwari uri kumuziva kuti aripo pakati penyu Ai muIsraeri akanga asiri munhu wesikireti akanga ari munhu wamwari muprofita mukuru ane simba aimuziva nhoroondo yake aiisiva asi akatsunga mwoyo kuti kwete uyu mwari uyo anondinonotsa ndinoda chop chop ndinoda kuenda kuna pari zebuni nekukurumbidza zvichida ndiye angandipe mhindu

tichaverenga bhuku yamateo chapter 25 chapter 27 verse 45 zvino kubva panguva yechitanhatu kuchivira sorry kusvikira panguva yepfumbamwe rima rikavapo panyika yose nenguva inenge yepfumbamwe jesu akadana nenzwi guru achiti Eri, Eri, rama sabakatani, ndokuti, Mwari wangu, Mwari wangu, mandisireiko? Vamwe vakanga vamirepo vachizvinzwa vaka, vakati, Uyo unodana Eriya. Pakarepo mumwe wavo wakamhanya akatora chipanje akachizadza nevhiniga ndokuchiisa parutsanga akamunwisa. Haleluya. Zviri kunzi Jesu ari pamuchinjikwa aroverwa taakutotarisira rusununguko rwedu zvinonzi neawa rinenge rechitanhatu kusvika paawa rechipfumbamwe kureva kuti 3 hours nhai rima rakavapo pasi pezuva rima rakafukidza nyika mwanakomana womunhu ari pamuchinjikwa akarembera zvinonzi ipapo ndopaakazodeedzera akati eloi eloi ramasabatani hanzi ivo vakane kusaziva vakataura kuti tarisai unodeedza eriya regai tione kana eriya akaburuka kudenga akauya kuzokununura hanzi ipapo mumwe akamhanya akanotora vhinika yaivava akaisa pachipanje akauya akamunwisa ameni uri kuona kuita kwavanhu vasingafungi vakare ivavava ndo vakanga vasingatendi kuna eriya vainyapedzera kuti aunge vasingazive kuti kuna eriya nhasi uno vanzove ari kuti eloi eloi vakutaura kuti tarisai ari kudaidza eriya chavasina kuziva manje ndechekuti eriya wacho asati avapo uyu murume akanga akarembera akanga atovapo kare chavasina kuziva kuti pakuzvarwa kwaeriya uyu murume uyu akanga atovapo kare asi nemhaka yekuti havana kuda kuziva chokwadi vakarambira munharo dzavo idzodzo vakarambira mudzidziso dzavo ndambotauro pano masikati kuti vakanga vachifamba vakabata murayiro asi vasingaunzwisisi kwanzi ipapo vakamupa vhiniga yaivava vhiniga yaivava mudikani ndakaifananidza nekuvava kwakanga kwakaita upenyu hwedu kuvava kwakanga kwakaita zvivi zvedu zvakanga zvisingakwanisi kutarisika zvakanga zvisingagoni kuti zvigamuchirike takanga tisingagamuchiriki mudikani amene iwe kana une nhoroondo iri nani asi yangu indikakuudza iri siriyasi zvekuti unogona kupanika kuti sei ndakazomira pano sezva ndiri zuva ranhasi asi nekuda kwemurume uyo akamwa vhinika nekuda kwekuti kuvava kwangu kwakapinda maari nekuda kwekuti kukoniwa kwangu kwakapinda maari nekuda kwekuti utera hwangu hwakapinda maari izvo zvataurwa kuna isaya kuti aihwa iye akanditakurira mutoro yangu yese kurwadziwa kwangu kwese kukaiswa paari ha urwere hwangu hwese ukaturikwa paari yes. ndogara achitaura kuti never ever try to justify a disease kwandiri nekuti ndinoziva kuti every disease is a demon idhimoni kwandiri inozvipupura izvozvo ini imire pano nekuti rimwe gore chinondipa kuti ndidaro ndakaenda mukare hospital ndikanzi une kenza ndikabva ndikanzi chinhu ai hospital ndikanzi une kenza ndikabva ndikaenda kumutendere ndikaitwa biopsy ndikanzi une kenza asi nhasi ndimire kwadarika makore anodarika mana where is kenza ndakunzi unofanira kuoparetwa chibereko chirashwe asi nhasi the same chibereko ichocho chakabara mwana tine mwana so never ever try to justify a disease kuti haiwa just because eh, ichi chinokonzerwa nezvakati nezvakati every disease is a demon Hallelujah. nekuti shoko ramwari riri kundijekesera kuti akatakura urwere hwedu hwose kana kuora kuri kuzobva kupiko kana jesu akatakura urwere pamuchinjikwa kana iye akaita segwai rinoinda kunobaiwa asina mhaka nekuda kwekurwadziwa kwako kuti wachirega kurwadziwa kana iye akarembera padanda nekuda kwezvinokunetsa wotitaurira kuti chirwere nekuti chinokonzerwa nezvakati nezvakati iye jesu akafa rufu runorwadza iye akafa rufu rwebenzi iye akarembera padanda ah kunyepa kwako Zvinonzi pakarepo Jesu akaisa mweya wake mumaoko aMwari. Jesu haana kufa. Jesu haana kufa mudikani. Vakanyepera nezvavo kuti takamurovera akafa. Haana kufa. Asi akatoita zvekuisa mweya wake mumaoko aMwari. aona ega kuti zvaakanga peposi yake yakwana yadarika ndobva akazoisa mweya wake mumaoko amwari aisa mweya wake mumaoko amwari ndo panozotaurwa zvekubvaruka kwejira retemberi napakati Chira retemberi rabvaruka ndakuona akasviriseruka kana rabvaruka kwacho kwawaindirambidza kuti ndisaone ndakuona kwawaindirambidza kuti ndisapinde ndakupinda zvinonzi akadzika pasi mamwe magwaro andakamboverenga panguva yaakanga akafa kudaro anonzi akaenda pasi akanoparidzira zvitunha zvavakanga vavete pasi vakanga vakasungwa vakasunungurwa vakabuda neimwe nzira akabvuta kii dzerufu kubva mumaoko eakaipa akabvuta kii dzekutambudzika kubva mumaoko akaipa akabvisa akabvuta kii dzeurwere kubva mumaoko ewakaipa akabvuta kii dzeurombo kubva mumaoko ewakaipa haisi nyore mudikani zuva rakanyara kusvinura for three hours zuva rakatsinzinya kuti handisvinure kana ndichiona zvakadai handigoni kutarisa ndichiona mwanakomana womunhu akarembera yeah. neimwe nzira paakaburuka pamuchinji paakafa pamuchinji achidzika pasi yaiva hondo newakaipa ndopakaitika kusunungurwa kwako ndopavairwisana achizodzoka ako akadzoka ava nokukunda mutumbi wake ukasaora akakunda rufu asika usakanganwa mudikani kuti kuna bhaari sepupi tiri kutaura zvekuti jesu akakunda rufu akakukundisa akakudzikinura akakurwira asi wakasiya here chimwari chako wakasiya here chimwari chako nekuti kana iyo mvura yatiri kutaura ikanzi yaerera zverudzi rupi haigoni kusvika nepauri kana chimwari ichocho chiripo kana kufunga kwabhaari zebhubhi kuchiripo kana mundangariro mako ha manero ano manero akanaka munoziva kuti satani ane uchenjeri vanoshandisa inonzi law of representation unoziva kumamisha tikaenda kumamisha unonzwa zvonzi mwana uyu mupei huku kana kuti mupei mbudzi toda kuona maoko ake tiri kutesta maoko emwana e zvimwe zvinenge zvakanaka asi zvimwe zvine uchenjeri hwakaipa jesus

Baba vakapedza newe, vakaziva kuti hauna kwauchaenda. Tamuona dzimwe ihama, vana vakakura dziri nherera. Waendawo kunochengetwa nehama dzevabereki. Vasvikako mwana ohuku oh, toda kuona kuti ane maoko ndiani pakati penyu kunge rudo pakuvira kwezuva ha mwana wamufi ndiye anoita huku yabereka ipapo vakaona vakati takubatira pano satani anoziva zviri mberi kwedu tisati tasvikako iye anenge atoziva kuti rakajeka ramangwana ako ndiyo mhaka amwe tiri kutenderera panzvimbo imwe chete takasungirwa zvinhu zvedu nevanhu vakatipa zvinhu vachiita senge rudo vachiita sevaitida vaiita seshamwari dzakanaka vachiita sehama dzakanaka nepo vakanga vachizama kutsvaga kuona kuti chii chakaiswa namwari matiri vachiona vagowana mukana wokuchipfuta manheru ano manheru akanaka anoda kuti mumwe munhu uwanirwe nyasha namwari mwari vagone kusunungura nekuti pakabvaruka jira retemberi manheru ano nezita rako kana rakanga rakaiswa mahari ngaitsemuke manheru ano kana ranga rakanyorwa pajira dzvuku nyango rinonzi revenguo tsvuku ndiri kudikleya manheru ano jira ngaribvaruke nepakati manheru ano ndiri kudikleya kana riri zai ranga rakachererwa pasi ngarichitsemuka nezita rajesu nekuti kune murume akakufira kune murume akarembera nekuda kwezvii zvako kana pane huku yavanga vachifidha jesus mukati memba yavo vachitarisa kuti iko zvine abereka zvakati ndomastepi atora achifamba nhanho mukati meupenyu hwake manheru ano nezita rajesu tiri kutuma moto inofanirwa kumuka yakafa inofanirwa kumuka yakafa nezita rajesu inofanirwa kumuka yakafa vakafunga kuti vapezaniwe Kana chitunha chakanga chiri mupiro chakamuka, akanga afa akavata kara asina kuziva Jesu, nekuti vakavata vasati vaziva nezvaJesu, asi vakamuka nekuda kwerufu rwake. Kwai wakagamuchira Jesu ukamuziva, ukafamba naye ukamutevera unoshungurudzirwa iko mudikani manhero ano mweya china inokushungurudzira iko manhero ano ah. vamwe vana vedu chaivo mwari nganditendere kutaura chinhu ichi vamwe vana vedu chaivo unoziva here kuti pane ropafadzo huru rinobva kumubereki inoita kuti zvinhu zvemwana zviendeke vamwe takakesa vana vedu tega vamwe takatuka vana vedu tega vana vedu marombe nhasi uno nekuda kwemashoko atakataura vana vedu vari zvavari nhasi uno nekuda kwemashoko atakataura asi manheru ano ndinoda kuti urivhese shoko raukataura rakaipa pamwana wako nekuti ndiwo une simba rekuririvhesa ndiwo akaritaura mudikani zvichida ukange wagumbuka nekuda zveko zvakaitwa nemwana wako zvichida ukange usina kufadzwa nezvakaitwa nemwana wako asi manheru ano ndoda kuti urivhese kana uripo manhero ano kuya netsoka dzako ndoda kuti urivhese kese wakaisa pamwana wako ndoda kuti urivhese chituko chawakaisa pamwana wako zvimwe wakazviita ukazvitaura usingazivi kuti zvine simba zvimwe wakazvitaura usingazivi kuti zvine simba usingazivi kuti pane ropafadzo iri pauri iwe inofanirwa kutapukira kumwana wako manero ano uya udzikinure mwana wako manero ano uya urivhese chituko chawakaisa pamwana wako uya urivhese chituko chawakaisa pamwana wako manero ano rika uya urivhese manero ano vamwe vana vedu marombe hey. nekuda kwemashoko atakataura wakataura semubereki usingamazivi kuti ane simba asi ukaverenga munhoroondo yebhaibheri unozorese vakatitangira pakutenda vaiti vasati vavata nemadzibaba avo vaisiya varopafadzawo vana vavo yes. vaisiva varopofadza vana vavo manhero ano ana mubereki akamira kuno kumberi uya ugwadame pamberi pemubereki wako rikata

arekera wakadaro aukwadzeri kudzokera zita rako richiri muhari manero ano manero akanaka ritototolovoshikwa

asaona kuzata apfekwa nasatani ane chimwari chiye chibhari zebhuku ndochaakatora akanopira chipo chawakanga wamupa ndochaakatora akanoisa paaritari yaari kuti zvinhu zvako zvirege kufamba zvakanaka